N ka lan bɔri ni n yɛli binshɛɣu yaa, like ti kpe ŋ-ŋɔ bɛ ni zaŋ musulinsi yaa ka di ŋmanila kamani bara religion n-nyɛli, musulinsi yaa yaɣi bara malibu, musulinsi pa bara religion. Ti ni ni nyɛ shɛm, the way ti jiŋa maa ni zaya, ti jiŋ kara kara maa, ti bi nyari di use zaŋ ti salo maa. Ti ni wumdi Afanim ni yɛri shɛm, eh, a nab saha, musulinsi daa malila di coffers ka di sɔŋdi musulinnima. I don't think even here a single cofes laa be ti jiŋ maa kamani example n dolila di Bushiaɣu bee Tampiŋ Dumaɣa jiŋli puhira ka maa din tooi mali ti maybe ka n ti dɔni ashibiti bee kamani binyɛra ni kidney problem maybe ka jiŋli maa ni tooi donate binshɛɣu bee ka jiŋli maa ni tooi tibila a musulimi maa di kani jiŋli maa ni ni tooi niŋ shɛm nyɛlim ka binyɛra ni a yiŋnim maa bo liɣirina ka bi suhi aduwa but ti nyari other religion a nya church member ni biɛra ka n nya church maa ni yɛn donate laɣa shɛli n ti laa personality maa laa niri maa so There is high time jiŋli ku pala kaman yaa biɛɣu kam ti niŋ zaŋ simiti mini tiles na. Afanima maa propagation nyami yaa bee bɛ bɛ bɛ kama majority of them bɛ takahi nyami bɛ bom ni ti jiŋli n viɛligiri zaɣalanim jiŋli and that is not musulinsi maa. Man yuli mi bee man sani man nyɛya ka Naawuni bɔri ka maa jiŋli maa ni so ka alaafee ka bɔri 50 million hali ti yi kpuɣi jiŋli maa simiti liɣiri 50 million chaŋ ti tib lala musulimi maa man sani Naawuni bɔri di gari ti ni yɛn zaŋli n da taɣis sɔŋ jiŋli maa ni maa man sani because taɣis maa di doniya bee di bi doni ti ni puhi jiŋ shɛli maa taɣis maa viɛlim bi pahiri ti jiŋli like di bi pahiri kama ti jiŋli dariza bee di laara bɛ ti nya zaŋli fa nyɛvili shɛli bahi maa Naawuni ni puhi ti ni ti sɔŋmi tab shɛli maa m-bala kaman jiŋ kara ŋɔ shɛli beni ti kpe bi coffers ni example ti ni tooi nya 500 million so 500 million maa doesn't necessarily mean that ti ku dimli naai ka lan kaai ti yɛri musulinima yaa ni bɛ sɔŋ ma ŋɔ maa sɔŋmiya ka bini maa bahi nahi 500 million maa naan tooi chaŋ ti da yɛlo yɛlo dibaayi to biɛhi kunee di gba yimi at the end of the day ka di kpɛna ti sɔŋ jiŋli maa ni bi dam u-turn bus biɛhi kunee din yima at the end of the day ka di kpɛna ti sɔŋ jiŋli maa ni it's not always ka di yɛn ʒiya ni ti tɔhi mali jiŋli eh it's very important ni jiŋli maa gba zaya ka yuuni ninsali nim maa welfare zuɣu. bɛ daalaafee ka musulin so be jiŋli maa ni, nimaani ka o puhiri Juma'a ni ka o puhiri Idi ni ka o puhiri binshɛɣu kam ka yɛlimuɣisiri ti paagi o in a form of mad din tooi zooi doro ka jiŋli maa ni tooi kuli yihi 100 million n-zaŋ tib musulimi maa. Laɣiri ŋɔ yila deei Kwechire Central Mosque na. Yes, it is very important but ti na ʒini nyɛli.